Meng däischter Heemecht. Wien ass de Mäerder vum Franz Pommerei? Meng däischter Heemecht ass en historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Dëse Podcast baséiert op tatsächlechen Evenementer, déi aus Zeitungsartikelen an Originaldokumenter aus dem Enquêtendossier esou wäit wéi méiglech rekonstruéiert goufen. Kuerz nach e Message éiert mer ufänken. Mir wäerten an dësem Podcast ganz explizit iwwer massiv sexualiséiert Gewalt, Mord an Homophobie schwätzen. Dat si Saachen déi verstéiere kënnen an och Angschtzoustänn ausléisen. Lauschtert eis just wann Dir Iech selwer stabil genuch fillt fir domat eens ze ginn. Wann dat awer Saache sinn, wou Dir Iech net sécher sidd ob dës Iech net méi belaaschte kéinte wéi et gutt fir Iech ass, da lauschtert de Podcast am beschten net alleng. Huelt iech eng Persoun derbäi, déi iech gutt kennt an där dir vertraut. Mir, dat sinn d'Sabrina Backes. An de Steve Rëmesch. Aus der Redaktioun vum Lëtzebuerger Wort. An an dësem Podcast weise mir iech, wéi däischter eis Heemecht wierklech ass. Wëllkomm an eiser aachter Episod. Am Juli 1906 gëtt an der Péitruss e jonke Mann dout gemaach. Et ass de Franz Pommerel, knapp 16 Joer al. Hien ass d'Victime vun engem Sexualmord, deen d'ganz Land schockéiert. Den Untersuchungsriichter, deen d'Enquête leet, dréit jorelaang all Steen eenzel ëm a geet all Rümme mat enger beandrockender Prezisioun op de Fong. Et gëtt eng Rëtsch Spueren. Verschiddener si villverspriechend, anerer manner. Ma alleguer si se e Produit vun hirer Zäit, enger Epoch, wou zu Lëtzebuerg villes anescht war. Aacht Joer no Mord geléngt dann endlech e grousse Coup. Den 31 Mee 1914 gëtt den Alexandre Pierre Viaud zu Bréissel verhaft. Mir erënneren eis, Hien ass ee vun deenen zwee franséischen Deserteuren, déi den Owend vum Mord zu Lëtzebuerg an der Stad an zu Diddeleng waren, an déi sech do verdächteg gemaach haten. Deen anere vun deenen zwee, de René Faure, war jo schonn 1910 gepëtzt ginn, och zu Bréissel. Hei hat hien awer Chance an en huet sech aus dem Stëbs gemaach, éiert hie konnt op Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn. De Faure ass deemools fécks zeréck a Frankräich gaang. En huet gemengt, hei wier e virun de Lëtzebuerger Enquêteure sécher. Ma déi Rechnung ass net opgaangen. E Lëtzebuerger Gendaarm huet hien zu Metz opgespiert a festhuele gelooss. Ma um Enn konnt een dem Faure de Mord um Pommerel net noweisen an et huet een erëm misse lafe loossen. Déi Geschicht hu mir an der sechster Episod am Detail erzielt. De Ford ass also definitiv e lusche Gesell, mee am wichtegsten ass fir eis awer dat, wat hie virun Zeie gesot soll hunn. Eemol zu Bréissel an eemol zu Metz. Hie wéisst, wien de Mord zu Lëtzebuerg begaang hätt. Ma hie géing et net verroden. Bei enger anerer Geleegenheet geet hien dann trotzdeem an den Detail. De Mäerder wier de Viaud. An deen ass elo verhaft. Aacht Joer nom Mord gëtt et also en neie Moment. D'Police vu Bréissel kuckt routineméisseg d'Friemeregisteren u. An am Quartier Saint-Gilles stécht dobäi engem Polizist, dem Alexandre Pierre Viaud, säin Numm an d'Aen. Deen ass wéinst engem Mord zu Lëtzebuerg gesicht. Domat gëtt de Pommerell-Mord dann och an der belscher Press en Thema. De Vieux Kummer zu Bréissel, genau wéi de Fort virun him, ënner falschem Numm, mat enger franséischer Fra, der Schneiderin Marie-Louise Chanoine. De Procureur Georges Fabre schéckt direkt en Telegramm op Bréissel. De Vieux soll mat den Depositioune vum Léon Fort a vum Louis Baudin confrontéiert ginn. Dat waren déi zwee, mat deenen de Faure iwwert de Mord an iwwert de Viaud geschwat hat. Zweetens soll de Viaud och seng Déclaration d'arrivée vun Diddeleng virgeluecht kréien. Dat ass schliisslech de Beweis, datt hien an der Zäit vum Mord zu Lëtzebuerg war. An drëttens soll eng Perquisitioun beim Viaud a beim Chanoine an hirer Wunneng an der Rue d'Angleterre zu Saint-Gilles gemaach ginn. Hei soll nom Pommerell senger Foto an deem sengem Aarbechtbichelche gekuckt ginn. Déi hate mär dann nämlech matgeholl. Déi Rue d'Angleterre läit iwwregens direkt géigeniwwer vun der Gare de Midi zu Bréissel. Dat war deemools eng Plaz, wou sech zimmlech vill komesch Leit erëmgedriwwen hunn. Dat ass och nach haut e bësse sou. Véiertens soll och d'Marie-Louise Chanoine gehéiert ginn. Déi Bréisseler Police soll awer kloerstellen, dat si net wéinst dem Mord zu Lëtzebuerg gesicht géif. Si soll dann och gefrot ginn, ob de Viau net iergendwann emol Confidencen zu engem Mord gemaach hätt. Zu Bréissel gëtt dat dann alles ëmgesat. An dës Kéier mat wesentlech méi seriö wéi déi Kéier virdru beim Forrt. Et wollt een sech wuel net nach eng Kéier virun der Lëtzebuerger Justiz blaméieren. Dem Viau seng Geschicht ähnelt dem Forrt senger nawell ferm. Och hie versicht, genau wéi säi Kompagnon virdrun, dem Bréisseler Untersuchungsriichter d'Geschicht vun der grénger Geess ze erzielen. Hie wier ni zu Lëtzebuerg gewiescht an et wier och komplett falsch, datt hien e Mord begaangen hätt. De sechste Juli 1906, also den Dag vum Mord um Franz Pommerel, wier hie bei sengem Regiment, dem 64. zu Ancenis gewiescht. Do virdrun hätt hie säi Livret militaire verluer. Villäicht wier jo een anerer mat sengem Bichelchen zu Lëtzebuerg ënnerwee gewiescht. E René Faure géing hie genau sou wéineg kenne wéi e Léon Faure oder Louis Baudin. Hie kéint och absolut net novollzéien, wourop déi an hiren Aussoen uspille géifen. Ausserdeem wier hien bis dëst Joer nach ni an der Belsch gewiescht an och nach iwwerhaapt ni zu Diddeleng. Hien hätt och guer keng Idee, wie sech do mat sengem Numm an d'Friemeregëster agedroen hätt. Dat wier jo da bestëmmt dee gewiescht, deen him säin Arméisbichelche geklaut hätt. De Villot mécht also dat, wat Leit, déi eppes ze verstoppen hunn, nawell gäre maachen. E mécht sech nach méi verdächteg. De Lëtzebuerger Untersuchungsriichter léisst parallel dozou och a Frankräich enquêtéieren. Onséich Gendaarme fannen dann eraus, datt de Viault tatsächlech beim 64. Regiment war. Awer net am Juli 1906, wéi de Franz Pommerel zu Lëtzebuerg dout gemaach gouf. Et weist sech, de Viault war de 7 Abrëll 1905 als Volontaire an déi franséisch Arméi agetrueden. An eigentlech hat hie sech fir véier Joer verpflicht. Ma tëschent dem 10. an dem 15. Juni 1910 hat hie Fräigang. A vun deem profitéiert hien, fir eng Méck ze man. Wéi mer haut wëssen, zesumme mam René Faure. Béid ginn doropshin als Deserteure gesicht a se verstoppe sech an der Belsch an och kuerz zu Lëtzebuerg. Zeréckkomm ass de Viaud de 16 August 1906. Tatsächlech gëtt dann och dem Viaud seng Liewensgeschicht ganz am Detail auserneegeholl. Vu sengem Gebuertsschäin bis hin zum Doud vu sengem Papp. An dobäi entlarvt sech eng Lige no der anerer. Zu Bréissel gëtt dann och dem Viaud seng Frëndin, d'Marie-Louise Chanoine, verhéiert. Den néngte Juni 1914. Si kënnt och aus Frankräich an ass eng ausgebilte Schneiderin. De Viaud hätt si am Januar 1913 zu Nantes kennegeléiert, also laang nom Mord. Zesumme mat him wier si op Bréissel komm, fir do eng Aarbecht ze fannen. Zu Bréissel hätt de Viaud eng Ierfschaft vun 3.000 Frang vu sengem Monni kritt. An erzielt hätt de Vio just vu senger Arméiszäit an Algerien. Déi hätt hie staark markéiert. Awer et wier ni vu Lëtzebuerg rieds gewiescht an och eben ni vun engem Mord oder engem Pommerell. Engem Friemen säin Aarbechtsbichelchen hätt hatt och na ni bäi him gesinn. De Vio gëtt vun der Police fotograféiert an och seng Fangerofdréck gi geholl. Déi Fisch fënnt sech haut nach am Dossier. Déi dräi wichtegst Zeien, déi de Pomerel 1906 warscheinlech mat sengem Mäerder gesinn haten, kréien d'Foto virgeluecht. Den Edouard Rausch, en 19 Joer ale Coiffeur, seet, Nee, deen op der Foto hätt en nach ni gesinn. Ma et wier mëttlerweil och laang hier. Dofir kéint en och net wierklech eppes zu där Foto soen. Bäim Bijoutier Paul Prost, bäi deen de Pommerell mat senger Auer war, ass dat anescht. Dee seet, de Mann op de Fotoe wier em net onbekannt, ma vu wou a wéini kéint en net soen. Dat ass also quasi e Villäicht. Spannend gëtt et beim drëtten Zeien, dem Pierre Kempf. Dat ass de Bijoutier vun der Plëss. Deen hat de Franz Pommerell Stonne virun sengem Doud mat engem onbekannte Begleeder virun senger Butteksfënster gesinn. An dee kämpft, mengt tatsächlech am Viaud dem Pommerell säi Compagnon vum 6 Juli 1906 erëm ze erkennen. De Procureur wëll de Kämpf dann och direkt op Bréissel schécken. Ma dee léisst sech awer nach e puer Deeg laang fléiwen. Nodeems en da vum Parquet 75 Frang kritt, fir seng Rees op Bréissel a säin Openthalt an der Belsch ze bezuelen, fiert en dann den 9 Juni 1914 endlech och dohinner. Een Dag méi spéit hieft de Georges Faber dann den Haftbefeel géint de Faure an de Viaud op. Wat ass geschitt? Ma de Kämpf ass ganz formell, de Vio ass net dem Pomerel säi Begleeder. Dee Mann, deen hie gesinn hat, wier relativ breet gewiescht an en hätt schwaarz Hoer gehat. Hei ass erëm esou e Punkt an der Geschicht. Et mierkt een, datt de Leit hir Erënnerungen net onbedéngt mat den Aussoen direkt nom Mord am Juli 1906 iwwertenee stëmmen. Am Ufank ass nämlech rieds vun engem jonke Mann, dee moer a schwächlech gewiescht wier, deem seng Kleeder him e bëssen ze grouss gewiescht wieren, an deen e verlottert Ausgesi gehat hätt. De Kempf betount dann och, deen Onbekannten, deen hien 1906 gesinn huet, hätt un air vicieux gehat, also e boshaft Ausgesinn. De Viaud géing par conter net an dat Bild passen. De Viaud wier éischter blond an en hätt net déi selwecht Gesiichtszich wéi deen Onbekannten. Den zéngte Juni 1914 ginn d'Mandat d'arrêt géint de Faure an de Viau wéi gesot opgehuewen, an eng Extraditioun op Lëtzebuerg wier och net méi noutwenneg. Dat muss en haarde Coup fir den Untersuchungsriichter Rosch Faber gewiescht sinn. Aacht Joer nom Sexualmord geet also och déi nächst Hoffnung fleeten, den Doud vum Franz Pommerell opzeklären. Dat ass awer nach net d'Enn vun der Geschicht, awer d'Enn vun eenzelen Acteuren. Genee. Et ass beispillsweis esou, datt de Fort nëmmen nach eng eenzeg Kéier an offiziellen Dokumenter optaucht, déi mir fonnt hunn. An dat ass just e puer Méint nodeem d'Enquête zu Lëtzebuerg géint hien agestallt gëtt. Wien den Datum kuckt, ka sech et bal denken. Et ass en Doudesschäin. De René Florentin-Faure ass ee vu 17 Millioune Mënschen, déi am Éischte Weltkrich ëmkommen. Hie stierft am Alter vu 27 Joer den 19 Dezember 1914 an de Flanders Fields op der Front zu Ypres an der Belsch. Mort pour la France. Als Doudesaart ass do Tué à l'ennemi ze liesen. Dat war am Éischte Weltkrich eng gängeg Formel fir ze soen Tué en allant vers l'ennemi. An de Vieux. Deem seng Spuer verléiert sech komplett. Mir hunn nach probéiert, iwwert seng Heemechtsgemeng Plessé méi iwwert säi weidert Liewen a säin Doud erauszefannen, ma dobäi hat mer awer keen Erfolleg. Wéi geet et da mam Mord um Franz Pommerel weider? Dee mécht fënnef Joer méi spéit nach emol Schlagzeilen. Fir et richteg ze soen, Säi Fall gëtt politesch instrumentaliséiert. Dat geschitt 1919 an engem ultranationalisteschen, oppe friemefeindlechen a virulent anti-jiddesche Pamphlet. Dee koum vun enger deementspriechender Organisatioun mam Numm Lëtzebuerger Nationalunioun. An dëse Club steet nationalistesche Beweegungen an Däitschland a Frankräich aus der Zäit zwëschen den zwee Weltkricher an näischt no. Dat hält och beispillsweis de Lëtzebuerger Historiker Lucien Blau a sengem Buch iwwer d'Geschicht vum Nationalismus zu Lëtzebuerg fest. De Blau befaasst sech doran iwwer 65 Säite laang mat deem Grupp, deen 1910 vu Studente gegrënnt gouf. Doranner de Lucien Koenig, och bekannt als Siggy vu Lëtzebuerg, dee spéider, nom Zweete Weltkrich, och de Groupement patriotique et démocratique matgegrënnt huet. Dat war de Virleefer vun der haiteger DP. Fir et ganz kuerz ze faassen, Am Ufank huet sech d'Nationalunioun, deemools nach hanne mat engem Apostroph amplaz vun engem u, vill um franséische Nationalist Maurice Barrès inspiréiert, spéider um Benito Mussolini. Ma komme mer zeréck op eise Frans Pommerel. Deen ernimmt d'Nationalunioun am November 1919 an hirer Zeitung Natioun an engem Artikel mam Titel Lëtzebuerg, Eldorado vun de Verbriecher. Et fänkt domat un, dat behaapt gëtt, am Lëtzebuerger Land géingen all éierlech Leit doutgeschloen. An eleng d'Mäerder, d'Déif a Makroen. Dat sinn Zuhälter, hätten nach d'Recht am Land ze liewen. Da geet et weider mam Kriibs un eisem Vollekskierper, friemem Pak an der feelender Moral vun der Fraewelt. Fraen a Kanner missten dann och mam Revolver an der Hand bewaacht ginn. Wann d'Nationalisten un d'Muecht kéimen, da géingen all Mäerder direkt am Prisongshaff un de Stréck kommen, téinen se. Dat kléngt jo bal wéi haut op Facebook. De Slogan vun der Nationalunioun ass Lëtzebuerg de Lëtzebuerger. Hir Messagë loossen iwwer all déi Jore kee Spillraum fir Interpretatioun, Auslänner a Judden eraus. T'ass fir ze katzen. Eisen Doudegen aus der Péitruss, de Franz Pommerell, taucht an enger Lëscht vu Mordaffer op. All Dag géing en aneren Onschëllege vun iergendengem Bandit op eng bestialesch Manéier higeschluecht ginn. Mäerder géingen am Viraus wëssen, datt hinnen zu Lëtzebuerg näischt geschitt. A géing och alt emol een zum Doud verurteelt, da kéint dee sech sécher sinn, vum Grand-Duc begnodegt ze ginn. Ass dat dann och am Fall Pommerell esou? Nee, trotz ville Verdächtegen a Spueren, bleift de Fall bis haut, Méi wéi 100 Joer nom Verbriechen ongekläert. Dem Franz Pommerel mëttlerweil schreift d'Famill sech ouni ë um Enn. Säi Monni, de Louis Rausch, taucht 1926 nach emol an der Zeitung op, an dat als besonnesch éierleche Mënsch. Hie fënnt als Eisebunner eng verluere Mapp mat Suen an Dokumenter am Zuch vun der Stad op Däitsch Oth. An déi wëll hie gären dem Proprietär zeréckginn, an dofir huet hie sech bei den Zeitunge gemellt. D'Tatta, d'Margaretha Pommerell, stierft am Oktober 1929 am Alter vun 61 Joer. De Louis Rausch verscheet bal genau ee Joer méi spéit, am Oktober 1930. Hien hat d'Stad nom Doud vun senger Fra verlooss an zu Bettbur seng lescht Méint bei der Famill verbruecht. Tjo, a vum Franz Pommerell, deem säi Mäerder ni fonnt gouf, schwätzt kee méi. Jo an nee, net ganz. De Georges Faber, dee mëttlerweil net méi Untersuchungsriichter ass, an der Tëschenzäit Procureur général an um Enn Vizepresident vun der Cour supérieure, huet den Dossier nämlech ni aus der Hand ginn. Och net 1930, wéi op eemol Bréiwer aus Kanada komm sinn, déi sech op de Mord um Pommerell bezéien. Ma dat héiert Dir an der nächster Episod vu Meng däischter Heemecht. Ëmmer sonndes op wort.lu a mëttwochs op all gängege Podcast-Plattformen. Meng däischter Heemecht ass e Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Redaktioun a Moderatioun sou vum Steve Rëmmesch a Sabrina Backes, Spriecher sënn d'Amélie Schröder a Marc Blasius, d'Titelmusek ass vum Christian Mertes,